Qara biber. Qara biber, doğru.
Ve su. Su, elmazcıq, doğru aytay. Ve şeker. Ve tuz. Tuz, tuz, tikrancıq, qızım. Tuz. Qızım, ya, ya esas ne kerek, bu ne, qazan içine bu ne? Et, qıyma, öyle qızım? Evet, evet. Doğru. Qıyma. Endi er kes kendi işini yapacaq, öyle qızım? Toqtınız.

Dan, dan uluç qoymaq lazım. Doğru, asana Elmazçıq yardım etsin. Elmaz, Elmaz, sen, Elmaz, Hatice tut. Oldu, bas hamurnı. Hatice, aha, yardım etsin sana Elmazçıq da Hatice. Suyu epsini qoysın, epsini. Biberni, biberni yavaşçıqtan, közünüze ketmesin. Tuzunu da qoy. Yap, yap, qoy suyunı daa nas. Tikarancıq daa suyunı qoy. Elmaçıq da yardım etsin.
Elmaz da tikan yapsın Hatice. Çoq yap, oldu, yeter Elmazçıq, yeter qızım, yeter. Yeter Elmazçıq, ver mana. Ver mana biberi. Tuznı mına qoy, tuznı. Elmaz qoysın, sen qarıştır, Hatice, sen qarıştır.

Yeter, endi qarıştır sen de, Nazlı, qarıştır güzelep. Hatice de güzel qarıştırsın. Sen de qarıştır, qarıştır, qızım. Dan, dan kek, sucuq, dan kek. Qarıştır, qızım. Hatice, güzelce qarıştır, qızım. Hı -hı.

Yap, yap, yap, Nazlı, yap, yap, yap, qızım, maşallah, maşallah, qızım. Yap, episi yapışsın, bakalım. Sana ağır, qızım? Bir şey olmaz, tikrançıq ağır oluyor, sunuv qarışsa. Yardım eteyim sana, tikran, Hatice? Yardım eteyim, qızım? Hatice, yardım eteyim sana? Yoq, kerekmey. Güzel qarıştır, Hatice, güzel qarıştır. Able kerek, toqta, ver mana bir daa, bir daha ya, able, bir daha, baq, able. Ağır elbette, çünki qoyu sud çıqaranca qoşmaya kerek, onıñ içün able qarıştırmaya kerek, yaşı, qızım? A bizde sudan bar. Şemen keterimdan sucuq. Sana da şemen keterim.
Endi, endi, Güzel, endi bas, bas, bas, bas, Hatice.

Onı bağışlay, ayazcım. Kelip qona elime. Baqıp küle yüzüme. Baqıp-baqıp suqlanam. Öyle qızım? Toqta, İlmazçıq, endi Hatice söylesin. Soñ Tatar. Toqta, toqta. Hatice, qaysı şiiri sen daa söyle.

Anladım. Nasıl bilesiz nazlanıp? Baq, hamurcuğımız endi oldu qızım. Aç bak. Şşş, Elmacık. Söyle, anı, aha, oldu endi bilesini, öyle qızım? Hamurcuğımız azır. Şimdi biz başlayacaq yapmaya. Küçük küçük hamurcuqlar ve azırlanacağımız endi çuburegin hamurını açmaya, öyle qızım? Başlaymız. Başlaymız.

Soñ yayacamız, öyle qızım? Baştan küçük yayımcıqlar yayacamız, soñ balabanca yayacamız. Soñ içine et qoyup, qapatıp qızartacamız. Qızartacam men, öyle qızım? Siz quru yayıp, çiberek azırlaycañız. Da sizndur bir pişmanlarnız. Pektir pek, men pek begendim. Pek yaraştı size. Pişmalnen dandur bir qızçıqlar oldılar. Bas, qızım, bas, bas üstüne. Pişmanlar kerek. Niçin basayıq öyle qızım? Ne? Pişmanlar kerek, ştobu kirletmemek urbayı. Doğru. Urbayı kirletmemek içün pişmal kiymek kerek, öyle qızım? Neçün biz bile basayıq, yayma dan qolay olsun diye, öyle qızım? Soñ episini yapayıq şimdi biz öyle, bir biriniñ üstüne qoyayıq. Azır. Hamurçıqları biz endi avle unnen yaptıq avle, endi Hatice küçük yayımcığı gene yayay, öyle qızım? Ana baqayıq seniñ yayımcığına. Maşallah, qızım, maşallah. Elmazcıq yapay küçük Nazlı ise balaban hamurcuğa çaylı, qızım. Nazlı, oldu, señki suyun qızım azır. Qoy oqlavı kenara, qızım. Şimdi men saña köstereceğim, nasıl biz qoyacamız çiburek. Bunı içine qıymasını, bir qaşıq qıyma alayıq. Toqta, qızım. Başta qarıştırayıq, able qarıştırayıq.

Ezip able bastırıp yapıştırıp able anladınız mı? Eri eri kerek. Na eri eri bir tarafına qızım a bu tarafa yapayıq biz kördiñ çünki ne içün bu tarafına Hatice baq sen de çünki sen sonı yapacan özün bu tarafına yapıştırdıq able öyle qızım qoy qaşıq yerine endi a bu tarafınen qapat Qapat, qızım, qapat. Toqta, toqta, toqta, toqta, able, çıqarançıq, able. Endi kenarlarını basayıq, able, bas, able. Baq, nasıl men basayım. Sana, able, qolay olacaq, ha, bu taraftan, qızım, da, bu taraftan. Güzel bas, çeperekniñ içi açılmasın, qıyması yağa tökülse, soñ pek yaramay oluyor. Güzel bastın, qızım? Pek güzel bastı. Güzel bas, güzel bas. Endi bastıq. Endi a bu çıqırçaqnen kenarlarını pekçe bassañ güzel. A, malaşallah, maşallah, qızım, maşallah. Bizim çöböreklerimiz böyle, balaban çöbörek bize baya. Güzel oldı, güzel. Endi kenarlarını al. Maşalla, endi devam eteyik. Al, al, epsini al, al, qızım. Onda sen yaramay bastıñ, belki on çün. Maşalla, maşalla, maşalla, maşalla, maşalla. Oldu, o kadar o ne degil. Endi sonunda gene abli basayıq, qızım. Bu taraftan abli bas, abli, qızım, abli bas. Ne çün gene müzey kapansın, açılmasın, yaşı, qızım? Çünki, bilesiñiz, sıcaq yağa qoyanda, o açılsa, elini özü yaqmay, sıçrasa, yüzüne pek yaramay olur, pek muqayt olma kerek. Onıñ içün gek göze qapatma. Maşallah, bir denesi azır endi, le qızım? Ekinci yayımı yayayıq endi. Endi yeter, yeter, Nazlı, endi obrında sen yaptın, yeter, endi baqa. Ma, Hatice, sen al uqla, Osman bek endi, ma, bu uqlav ne bek güzelce. Endi sen baqayım, özün yap, şind, men sañ quruq qıymacığını tikan qarıştırayım.

Güzel, güzel. Endi hapat. Güzel, güzel, güzel. Dandik kremçik. Nasıl dedik endi kenarları basayıq. Nasıl men saña kösterdim, Nazlı abla, bile. Bile bas, qızım, bile. Tece bas, bile. Sen üç, dört barmacığınen aman basaysın, öyle, qızım? Er yerinen basmay kerekmiñ. Elmaz, ver, al, çığır, çağa, Nazlı. Ete naber, qızım? Şimdi o kessin. Aa, kes endi, qızım, nasıl doğru tutmaya çıgırçağa. Maşo. Pek, aha, qıymasına yaqın kesmey, açılır çünki. Kenarlarını. Doğru. Maşo. Endi hamurını al, hamurını al. Artqaçlarını. Artqaç hamurçıqlarını alıyıq. Böyle alamız. Tice qızım yap, hamurcığı qurumaz. Maşa, ilk dambır kerek, üstünden dambır kerek. Bas, dambır kerek. Bas. Ucları pek müim, olar gerek yahşı qapalı olma. Yap, yap, yap, qızım. Yap, yap, yap, yap, yap, yap. Tak, çevireyik endi. Toqta, qızım. Çevireyik. Damır kire basayıq uçlarına. Damır kire basayıq. Tam bir çübürek hazır. Mına bizde endi eki çübürek hazır oldı, öyle kızım, tabaqta? Biletim. Etti, o! Bağırma, bağırma. Endi Hatice yeyay. Şimdi Hatice yaysın. Hatice ögrenecek şimdi qızım çeburek yapmağlı. Azı sen yardım et, küçük yay ona. Şimdi Hatice ögrenecek çeburek yapmağlı. Hatice, yeter qızım endi. Endi qıymasını qoyacağım. Sen kördün özüñ, biz tatakanya qıymasını qoydıq. Şimdi bir misal, qıymasını bereyim. Qıymasını avle qarıştırayıq. Pek sulu olmasın, toqta. Avle qarıştırayıq. Mana, abrası azır. A bu azır, qızım. Al, qoyaysıñ a bu tarafına, avle, qızım, a bu tarafına qoy. Al, qoy qıymasını, qızım. Kördiñ, ortasına degil, qızım. Çoqça a bu tarafa qoyaysıñ. Ana, qaşığı tut, avle, toqta, qaşığı tut, avle. Tut, qaşığı tut.

Tut. Anda ağır can. Yoq, toqta, ögren, doğru tutma ögren. Sen böyle yalnış ögrensen, soñ yalnış olacaq her şey. Tutaysıñ? Dur. Ve a böyle. Doğru. Endi baq, endi a bu üçnü baq. Al, al onu, qızım, al, al. Pekçe bassañ, o tez çıqay. Anladın? Hatice, sen o teceye yap, qızım, çünki hamırnı quruycaq. Abına al, abına al, abına, abına al, su çıqay. Al, çek, çek, çek, qorqma, çek. Endi gene uclarını gene basayıq. Oldu, toqta, çıqırçıq başqa kekmey. Uclarını basayıq. Ana, nasıl?
Bastıñ qızım? Oldı, bu azır endi. Endi oburını yap baqayım. Biz daha bir yayıncıq azırladıq.
Bizden çoq qaldı. Elbette, siz yapacaqsınız hepsini. Bab- Kim yapacaq babañıza aş? Men.
Siz azırlaycaqsınız babañıza qısmet olsa aş. Onu paketsiz.

Parmacıqlar kenarlarını qapat öyle qızım. Hatice. A bu sağ elinnen yap sağ elinnen. Ne çuburegi pek sevem. Aha.
Bizde girihan yoqlay. Bak tırnağınen basaysın. A sen parmacığını abi yımşaq yerlerinen qapat. Anladın? Girihan bizde oğlançıq. Girihan oğlançıq yoqlay öyle qızım. Onca pek qıçırmanız. Uyanmasın şimdi ağlayacaq uyansa öyle qızım. Ma.

Bilesiñ, men de yapam. Daniya yapayım. Soñ babamız bir balaban bize kuhnya yapsa, öyle, qızım? Qarpuz da olacaq bizde bugün. Qarpuz. Oppa, hadi. Baq, sen qıymasından keçtin. Bu yañlış, qızım.

Qapat qızım, nasıl yaptılar o? Maaş, dan, dan qızcığım tıkan. Maaş. Ya basma, basma ya, basma ya kenarları. Nasıl biz bak, qoy oraya. Qoy stula. Dursun abrada nasıl ya kızım? Nasıl biz yapar? Kenarlarına bile bir. Bile elcikini ver sen elcikini ver. Oluyor, oluyor.

Ya ben ki. Abile tut parmacıqlarını baqayım, tut. Tut parmacıqlarını. Yaşı. İlmazcıq daa küçücik, o da ahur eki buçuq yaşına, o da ögrene ele. Çek elini, elini çek, çek, çek elini, körmeyim. Yaşı, yaşı. Sen, sen, sen yap, sen yap, sen yap. Elmaz, ay maşallah, maşallah. Da, e, bu da. Mında da bar ele. Bir şey olmaz, çıqarançıq o, yalnış olsa, bir şey olmaz. Pek dülber yapay sen, maşallah, maşallah. Dan, dan, mına dan, qızım, bax, a, mında dan mına bar. Yap, yap, yap, qızım, mına. Maşallah.